Ghana fo ya ne yɛ damp to the extent sɛ asɛm ba a yɛn yɛn hwehwɛ mu.
Okay. Maame yɛ di atɛm from 2019. Me ne me wife ware yɛ the following year na ɔsɔ yɛ mu sɛ wɔ di atɛm. Wɔ yɛ mmɔ wa. Ɛmprɛsa dɔ yɛ don forgive agrada don. Me kura five strategies on this woman before a bɛwie third one no nka ɔbɛnom aduru awu I tell you. Criminal aspect no yɛkɔ file ɛno ɛwɔ police headquarters ade kye yɛ a na yɛgyɛli no no. Ah nti na moasan akɔ file another one. Ah na nka afei na wɔbɛfrɛ no akyɛwpa na wɔde ba no yɛse okay yɛsɔ mu deɛ a. Me, wo nkɔ nkɔdi wo nsam fo ma me mmɛbɔ ho ka. Okay.
Wɔn paa kyɛw ara sɛ wɔn bɛtumi atua hundred thousand. Ɛnam so okay, momfa mbra. Ɔno koraa de, na me koraa deɛ mese me mpene. Me wife na ɛse o. Ɔse ɔno yɛ sikani no. Me me me me yɛ hiani. One fifty thousand pɛ wɔntumi ntua. Ɔse wɔntumi ntua. Wasra aba na aba hundred, hundred no nso so koraa no. ayɛ den wakotua half half na mɛsi sɛ half no deɛ ɔmo nfa mmaa deɛ ame mpene mmiɛ move motion wɔ court da. Ntia papa hopes na dɔyɛ kyerɛ sɛ apology no deɛ wa accept deɛ nana agradaa deɛ ɔtwerɛ guu nkrataa so de baeɛ no ɔsɛ ɔde akyɛ na mmom sika no a ɔkaa sɛ ɔmo bɛgye no deɛ ɔnfa nkyɛ Esiane sɛ adeɛ a Agradaa yɛeɛ no, ɛhyee no yie. Ɔse wahyɛ da atena ase akaɔnte videos ahodoɔ a Nana Agradaa rekɔɔdeeɛ de didii ɔne ne yere Empress Gifty atam. Videos no yɛ maako maako thirty five in two months, no commercial break. Enti sika no deɛ, ɔde kyɛ no a ɛnyɛ yie. No saa sika no, ɔngye nkɔdi. Ɔde retua ne lawyers ka. Next time Ɔɔka obi asɛm a ɔbɛyɛ careful na mmom asɛm no deɛ ɔde akyɛ. Aha yɛ Aba Loudest, ɛnɛ ne first time a wohyia me a, mɛsrɛ wo sɛ wobɛkleke subscribe button no, like video yi na kyerɛ w'adwen wɔ comment section hɔ. Aba Loudest, loudest. Wosua sɛ wobɛkae sɛ nkyɛe biara na Nana Agradaa de nam ne lawyers so de akyɛ ɔpa kɛseɛ baeɛ sɛ yɛmfa ma Epr Empress Gifty ɛnam adidiatɛm a ɔdii no nsɛm ɔka faa ne ho no watwe ne nyinaa asan resan so repa akyɛw no. Ɛno na yɛn papa Hopson Adɔeɛ akɔpue mu wɔ CTV, ɔne yɛn sista panin Yaa Titi di nkɔmmɔ na ɔkyerɛ sɛ lɛtɛ no ne nsa aka na mmom terms of settlement no deɛ ɔmfa nkyɛ. Yɛntie yɛn papa Hopson Adɔeɛ. Ɛwɔ ha sei na yɛhuu sɛ Agrada ne Sammy Gyam fi sikasɛm bi ɛkɔ kɔ yɛɛ yi. Ɛbɛyɛɛ national issue. Every radio, every TV ɛdiscussee saa asɛm no. So I was on telly ɛna. saa topic no baeɛ. Okay.
Yɛ a yɛte so nyinaa obiara kasaeɛ. Obiara kasaeɛ. Bɛ me make statement sɛ mm. ɔse ɔbɛhwehwɛ Sami Gyamfi office. Mm-hmm. Na ɔde sika no akɔ. Ɔkɔ ɔde camera bɛdi n'akyi. Mm. Na ɔde aba bɛto dwa ma obiara hu sɛ ɔde sika no akɔ. Yeah. Ɛna meka sɛ saa adwene no sɛ ɔde camera bɛdi n'akyi no yɛ adwene bɔne. Okay.
nti ɛde sɛ mmeranteɛ no nkɔnkɔ tena Sami Gyamfi office hɔ no. Ɔduru hɔ no ma ma ɔmo ma no kwan. Okay.
Asɛm a meka yɛ ni. Wanka sɛ ɔmo mo no. Ɔmo mo na ɔmo mo no na wokɔ akɔ wo de camera kɔ obi office akɔ akɔ dɛn already wakɔ akɔ twe wakɔ akɔ gye sika wɔ obi hɔ wankasa ama wo camera man a video ama mo de ato abɔnten anka ɛkɔ so abranteɛ no n'adwuma. yansa ɛyi eh, eh, chief of staff asamɔ no tu ɛyi eh, ɛka ne sɛ jubiri hasampɔ ɔnsa ɛyi na wo kasa ɔbɛsan de kamara di wɔ akyi a ɛnyɛ adwene bɔne na ɛdɛ wokɔ hɔ na ɔmo hwɛ wɔ a ɔmo ayɛ dɛn ɛti this was the statement ɛna host no kasi dabi dabi ma kɔ ɛsitiri nam se ma twɛn asan. nti wo twɛ san yɛ. mi twɛ san wɔ station.
okay.
ɛna maame ɛsɔ mu ɔno ohun sɛ odi ma tɛ ma nfa mi ho. because before then no mm. na ma mesi obi a wɔn ghana fo yɛ a ne yɛ damp to the extent sɛ asɛm ba a yɛn yɛn hwehwɛ mu okay ma mi yɛ di attempt from 2019 me ne me wife ware yɛ the following year na ɔsɔ yɛ mu sɛ wɔ di attempt yɛ mmɔ wa da ɛwɔ no ho maasi wu yɛ na ma mi yɛ ti ma sɔ life maame no wu yɛ na de kye yɛ na wasɔ life. sɛ yɛ me me ne me yere de akɔ akɔku maame no yɛde no kɔ akɔgye sikaduro sɛdeɛ ɛbɛyɛ ɛbɛnya sika ama me yere de akɔ akɔyɛ no to obi te sɛ ɛkasa wɔ kurom ha sei we did not talk ana saa asɛm mu bɛyɛ kɔkɔka yi a wɔsoo mu wode ɛmfa no sɛ makɔka wɔ asɛm ana wo sɛ wode bɛdi atɛm koraa no problem mm. wadi atɛm the first day

Wohu sɛ ɔhyɛ aseɛ Adam sɛ deɛ mehwehwɛ ara na wahyɛ aseɛ no. Okay.
Because wadi atɛm a yɛn fi o. Ɛna afei deɛ ɔde aba mu ara kyerɛ sɛ woyɛ ne saa na ɛno ana mehwehwɛ. Mm. Ɛna yɛyɛ sɛ okay yɛnkɔ court. Ɛna yɛ no. Ɛberɛ bi a na meka, na mekura five strategies on this woman. Ka before a mɛwie third one no, nka ɔbɛnom aduro awu. I tell you. Eti first one ɛne civil suit na yɛyɛ no. Mo yɛyɛ no, okay. Eti the criminal aspect no, yɛkɔ file ɛno ɛwɔ police headquarters ade kye yɛ a na yɛgye lien no no. Ah, nti na mo asan akɔ file another one. Ah, na kafe na ɔmo bɛfrɛ no.

Me no look me se nkɔ do nkɔ bɛnum ɔduro awu me ɛne me nko steps na anam ahyehyɛ agu hɔ no ɔho ɛna gya yɛwɔ mu ana ɛyɛ ayi that before then no mm. no wa start it. okay.
asɔfoɔ bi ɛfrɛfrɛ me ne me gaa me sɛ my friend be clear. Sɛ maame no na asoma wa bi clear na mehu deɛ menka ɛɛɛɛ sɛ ɛma fɛ I'm not ready yɛnkɔ court. saa tam na ɔmo ngye lii no. na ɔmo ngye lii. okay okay ti tama na mo kɔ court no kɔ ana ɔpa kyɛw. yes okay ana afei deɛ ɔmo bɛyɛ no official. okay ɔmo kɔɔ mi lawyers ɔna mi lawyers ɛɛ lawyers no frɛ mi ana mi sɛ we are not ready for any ayi bi a yɛpɛ si ɛkɔ to the end. okay eti ɔmo persuade yɛ a na yɛ sɛ okay meka kyɛn wɔn afisɛ. Wo deɛ yɛnkɔ na yɛnkɔ nkɔtie adeɛ kɔɔyɛ that day first day no koraa deɛ wife koraa deɛ ɔsɛ wɔnkɔ because sɛ ɔkɔ a wanhwɛ yɛ ano akɔ disrespect lɔya ɛti wɔnkɔ adam yɛ ame kɔɔyɛ yɛkeka yɛ anam bɛ me ne ne yɛyɛ a adeɛ yɛ sɛ okay sɛ saa deɛ a me mengye no kaprɛ Yɛkɔɔ kɔɔto no a wɔn yɛ yɛ a kɔɔto no rule against them a wɔn kaa sɛ wɔn ntua six thousand ma empress no saa six thousand yɛde akyɛ wɔn yɛn gye na mmom me me sika ma yɛ deɛ me lawyer ɛkyagye me sixty thousand cash down before sɛ ɔbɛ start ade no adeɛ san de second suit ɛsa kɔɔ bi mu ɛbrɛ ɔka sɛ wife wɔ hiv ne adeade no adeɛ san ma ne second suit ɔno nso ɔmo sa gye me sixty thousand nti one twenty thousand.

Ana m sɛ ɔmo ntua saa sika no.
Okay nti wo ne ɔmo ka si sɛ ɔmo ntua saa sika no ma na ka watwa asɛm no so. Yɛ akyɛw pa na ɔmo de ba no yɛ se okay yɛ sɔ mu deɛ a me wo nkɔ nkɔdi wo nsɛm fo ɛma me mɛbɔ ho ka. Okay.
Ɔmo pa akyɛw ara sɛ ɔmo bɛtumi atua hundred thousand ana m sɛ okay mo nfa mbra. Ɔno koraa deɛ na me koraa deɛ me se me mpene me wife na se oo wo deɛ yɛn fa yɛn nyɛ no sɛ yɛde abɔ afɔdeɛ. Ade a yɛsɛ okay wɔn nfa mmra. Nti yɛayɛ ɛɛ eh, settlement ayi no sɛ wɔn bɛtua saa yɛ fees no. Okay. Na wɔn bɛ tu wɔn bɛ issue unqualified apology. Te sɛ deɛ wɔn ayɛ yi. That's right. Okay.
They are also agreeing sɛ court no should direct Nita. Na ɔmo delete all those videos no from. Internet no so. Internet no so. Wɔ agree sɛ ɔno ne social media handles nyinaa ɔbɛ publish the apology ne nea ɛkakeka ho ɛne ade. Nti ɔmo yɛ saa terms of settlement no ɛde baɛ meɛ hwɛɛ. Ada a ɔmo issue the apology no, that day ɛna me lawyers no ɛkɔkɔ filee saa terms of settlement no. Settlement no. Me ne wo ka sɛ ɔmo de sika no mu half akɔ akɔma me lawyers. Ɔmo de half ba a, yɛ kɔ ne yɛ move motion a ne yɛ wie. Ɛti on the settlement no, na court no de ama judgement. Me, deɛ me hwehwɛ ara, ɛnyɛ sika na ne yɛ se yɛ gye no, ɛnyɛ ɛno na ɛyɛ me focus o. Wahu deɛ ɛteɛ no? Court judgement no a yɛde bɛyiyi saa nsɛm fo no nyinaa afiri internet no so no, ɛno na na me me hwehwɛ.
Ɛti a na kyɛ sɛ yɛ nia berɛ a na yɛ yɛ ho ɛyi no. Ɔyɛ saa deɛ wei nyinaa no, I told people sɛ, Sɛbe, Agrada na no nyɛ yan sen me baako koraa. N'ani nyɛ den sen me. Me nka mɛtumi astɔpo no one time. But, na mepɛ sɛ biribi si na ɛnde saa nkwasiasɛm no nyinaa.
Okay. Eti me, woka sɛ wodi m'atɛm, wodi m'atɛm na meyɛ din na mehwɛ wo a. ɛno no nkyɛ sɛ mesuro o hwan na nnim hopes na adɔyɛ wɔ kurom ha sei me menyɛ hufɔ yɛka no ɔyɛ nso so a obi wontumi nka sɛ wano ɔyɛ ase me woka mɛma obi pɛpɛ one wahu deɛ teɛ no mɛma obi paa but nkurɔfoɔ bi nso wɔ hɔ dom a ɔmo ka wɔ asɛm a ɛyɛ sɛ wobu ɔmo sɛ ɔmo yɛ non entity you don't give them that credence ne adeade so wahu deɛ teɛ no na wayɛ din na wɔhwɛ wɔn mo ne deɛ ɛgaga ho eti na amanfoɔ bebree fii sɛ yasɛm no ɛna ɛde no akɔ prison ɛnyɛ yasɛm no ɔno ne deɛ let me put it on record record sɛ ɛnyɛ yasɛm no but I stated emphatically sɛ that woman will go to jail. na me nim deɛ pɛn de.
Ambassador yɛ don forgive agrada don do that. Ah, ɛɛ ma wɔn yɛ saa. o oh, tie tie tie. eti eh, saa nkɔmɔ a wate nkyerɛ sɛ na ka asɛm na ɛtu bɛ twa. bɛba ɛɛ mɛnfɔto no because ɔpɛ ɛmpɛrɛs asɛm a ɔno nso di yaw. wote aseɛ ɛti no mɛmfɔɔto no koraa na mmom sɛ yɛn yɛka sɛ yɛmpene a mm. then you deal with us ne supporters ne deɛ they have every right to say sɛ ma no mfa nkyɛ but sɛ nana meka no after all ɛdeɛn ɛnyɛ nti you are saying here on record sɛ mo de asɛm no akyɛ agradaa but ɛwɔ sɛ ɔyɛ nneɛma bi yɛde akyɛ no okay yɛde akyɛ no yɛyɛ mpɛ ne one city
Yɛmpɛ no one cedi na obi afi sɛ ne sika nti ɛna yɛde no kɔ court no no no no no na me deɛ me me pɛ sɛ me sanitize system no na you see yɛ a yɛ ade yɛtena radio so kasa no ɛyɛ a bɔ wotɛ ayi na woba bɛ ka bi a yɛ careful obi a ɔbɛtumi asɛte trap no ama wɔnhwɛ yɛ ano watom Te sɛ sɛdeɛ Martin Kpebu sɛ tetrap ma wo SP ɔkɔtɔ mu. Watɔ mu fɛfɛɛfɛ. Wahu deɛ ɛteɛ no.
Wotɔ mu fɛfɛɛfɛ wobɔ nsɛ no wanya ho. Wahu deɛ ɛteɛ no. Mm. Ɛna meka kyerɛ wo sɛ prior to that obi a ɔdi saa maame no akyi biara should know sɛ wadi empress atɛm a several times. Mm. Ɔde me fra kyɛ sɛ several years o. Ɛnyɛ sɛ bi a one day bi ɛna bɛbɛtwa mu o. Ɔntimi gyina atam sɛ wɔpɛ attention dɔm give. Na ne nyinaa nkonkosi koraa no, the genesis of it ɛyɛ sɛ ɔkaa sɛ waba bɛyɛ sɔfo na ɔsɛ ɔyɛ program ohia impress wa wa invite no three times ne nyinaa ɔde kran wɔn antumi mfrɛ no direct ɔde fa nkorɔfoɔ so ɛmprɛ sɛ wɔnkɔ wɔse wɔnkɔ eti ɛno nso so ɛyɛ one of the year wohu sɛ kyɛ sɛ wɔde ahyɛ no mu sɛbe Wo invite obi program sɛ ɔbɛto dwom anaasɛ wɔsɛ wɔnkɔ a wei problem bɛ na wɔ mu wote ayi bi a wopɛ biara ɔbɛ ɔcharge biara wobɛtua ne na ɛka ana ɔse daabi ɔni time ɔntimi mma wo program no ɔsɛ mewɔ program that day I cannot come all three occasions ɛnyɛ torɔ last one kura mpa mi sɛ joyce blessing na ɔma no yɛ saa ɛyi na empress kakyɛ sɛ because i was there when they were discussing uh, eh, discussing it ɛna ɔka sɛ that day ɔwɔ ɛyi nti no wɔnti mi ma ɛna maame no yɛ sɛ
maame no kura yɛ sɛ ɛna nkɔ ɔbɛ sisa date no ɔsi no wɔnti mi ma eti ɛho yaw. ɛka ho ana ɔde ɛda ɛte sɛ wohia obi wopɛ nipa no asɛ na nipa no nyɛ closer to you a you don't take advantage to insult na wohwɛ nsɛm a wɔkekaeɛ sɛ me ɛberɛ bi ana meka hwɛ na ɛti a me me ɛberɛ bi ana meka bernard makoma mu yaa sɛ yɛse nkyerɛ nkamfo no ho but me mehu sɛ makoma mu ɛmu te ankasa mefa bɔne nhyɛ me mu mm. pama me wei Ah, mese nka obefiri hɔ aba. Ka asɛm no ɛda police headquarters no yɛbɛsan akɔ so. Aba na sa akɔ akɔ proof hɔ nti man proof hɔ ɔbɛsa akɔ akɔda mu. That after all wiase no yɛde kɔ yi. comment section no ɛnkɔ yie wɔ hɔ ma me koraa me comment section hɔ na ɛnɛ nkɔ yie ma me. Eh. agorɔ bɛ na mpɛ sɛ mo ni mi di saa. ɛɛ eh, ɔmo sɛ ɔmo mpene. Vincent Akilo ɔse ɛyi ya tell Hopeson don't forgive her o tom don't forgive her ɛɛ Ebenezer hmm ade a mo yɛ ne nyo Hopeson se wɔde akyɛ. Obi ɔse ɔno yɛ sikani no mɛmi mɛmi yɛ hiani one fifty thousand pɛ wɔntumi ntua. one fifty thousand pɛ o wɔntumi ntua wɔsi wɔntumi ntua wasra aba na aba hundred hundred no nso so koraa no ayɛ den wakotua half half na mɛ sisan half no deɛ ɔmo nfa mmaa deɛ ame mpene mmiɛ move motion wɔ ɛɛ kɔɔto da ɔno deɛ ɛɛ. ɛna video so no nso wate aseɛ sɛ. no no yɛnyɛ wie ɔno ne deɛ ɛnyɛ program koraa yɛnyɛ wie a na afei. Bloggers na na ɔmo running commentaries no. Yeah. Bɛkyekye bebree ato mu a ɔho. Oh, bloggers Bloggers no no. so na ɔmo running commentary on the videos no. delete yours first because nipa na mo di n'akyi na na mo re mo ra ne ayi ah na akwa bi pa n'anim tantan bi ne ade na wohwɛ commentary bi a ɔbɛbɛ rane about empress a that day ɔho nam sɛ ah akwa wei sɛ menim no anka that day ka biribi a ɔwɔ bi anka mɛhwehwɛ no abo no oh.
nam sɛ ah wei wohwɛ n'anim paa na wapikya ne maame anim wote aseɛ ɛn wɔnya akukuduro awurade Kyerɛ sɛ, aba a hmm, ɛtɔ da a, agya wobɛyɛ ne dɛn? Metia Papa Hope sen adɔyɛ ɛse bloggers a mo nso mo faayɛ na mo wura ne commentary wo tie ebi mo comment a asɛ ɔmo side with Nana Agradaa asɛ ɔmo ma no fans ne adeɛ no mo nstate na mo ndelete videos no ɛn na ofiri hɔ a ɔba mo so mɛkyerɛ wo sɛ ɔbɛ ɔbɛkyerɛ w'adwen comment section hɔ na wa like video yi kyerɛ na afei nso wa subscribe